Hemmejaňyza Seuldan salam dostlar. Agşamyňyz haýyrly bolsun. Bu gün aslynda wideo çekjek ýalymda ýöne e, bu gün başdan geçiren zatlarymy we e, Günorta Koreýada bolup geçen zatlary, başymdan geçen zatlaryň hemmesini gürrüň bermäge çalyşaýyn diýdim. Görşüňiz ýaly, sagadam ýary gije bolmagyna garamazdan, bu gün daşarda galdym. Eden planlarym dogry gelmedi. Koreýa gelip birazajyk öýle-de, beýle-de işlärin. Şoň bilenem öz finans ýagdaýymy tabaryny seredipdim, ýagny şolar maksat dile geldim. Işlemek meýlesin, Koreýada şeýle bir daşary ýurtlar köpelipdir welin, Edil häzirki ýagdaýda dostlar şu wagt Günorta Koreýada sadan sad iş ýok dostlar. Muson ýagyşlary bar ýa ýene bar, ol bar, bul bar diýilýär hem-de ýöne aslyna seredeňde daşary ýurtlaryň sanynyň köpelmegi bilen Günorta Koreýada iş ýerleri şeýle az dostlar. Bolýa az diýmäýin ýagny iş ýerleri kän şeýle bir kän ýöne ol iş ýerlerine işleýän daşary ýurtlaryň sany hem şeýle bir kän. Mysal üçin öňki gelemde Kän bir wiza zat sorap durmadylar, turist wiza zatdy oda, işläp bolýardy. Bu gezek bolan adam känligi sebäpli, Turist wizamy, sen turistligiňi et ýagny işleme diýen ýaly, kän işe almaýarlar. Esasy iş wiza ýa şoňa mezeş beýleki wizalary soraýarlar. Hatda okuwçy wizasy bilenem, mysal üçin, okuwçy bärde öwrenip Student bolup ýören bolsa, şo wiza bilen hem iş tapmak birazjyk mümkin. Sebäbi men baryp bir-iki sany soran ýerlerimde, eger-de student wizaň bar bolan bolsa, iş alyp bileris diýen ýaly, şol ýaly jogap berdiler. Men esasy özbek, türk kafelerine gidip soradym. Uzyn wagtlyk iş wiza soradylar. Koreýada günlük azyndan on bäş dollara çenli pul harçlaýan, hostel üçinem ýene on dollar töweregi. Jemi ýigrimi bäş dollardan geçýärdi. Her gün hostel üçin on dollary tölemek has kän diýip oýladym. Oň üçinem o gün hostel tutmadym. Has dogrusy, o günüň ertesini tutmadym. Bilemok, gaýdyp gelläme beýtdim, ýöne hostel tutmadym. Bir zatlar etmeli. Garaz, Günorta Koreýadan çykmaly. Näme etmelem bolsa, günorta karaýadan gitmeli. Birem başymdan geçen bir zady gürrüň bereýin dostlar. Men bärde ilk-ä iş gözledim gelende, iş tapmadym. Soňundan soňky bir hepdämi iş gözlemedim. Ýagny iş gözlemedim diýsem, gözledim ýöne onlaýn işleri gözledim. Olam karaýa degişli däl. Daşary ýurtlarda, ýagny Ýewropa, Angliýa, her ýerde şolar ýaly Freelancers diýip işler bolýar. Şol işlerden gözledim. Freelancers işler bolanda onlaýn işler bolýar. Meň gözlän işlem kontent ýazmak, terjime etmek ýaly işlerdi. Ilki bilen bir proýekt aldym, başga bir proýekti kopýalamaly, Ýöne kopýalanandygyny bildirmeli däl. Bir ýutugyna sekiz saýyp alyp, bir iş üçin üç günlük wagt berdiler. Iki sany uniwersitetde bile okan dostlarymyň jany sag bolsunlar, birlikde etmäge çalyşdyk. Emma gynansak-da üç güne ýetişdirip bilmedik. Bu işiň kyn ýeri, bir ýutugyna sekiz listiň skrinşot edilen suratyny ugrukýarlar, ilki şolary yzygiderli edip tertiplemek gerek. Iň kän oturyp kellämi gözümi agyrdan ýerim şol boldy. Ondan soňam ony word we pdf görnüşlerine geçirmeli. onam kopýa edilendigini bildirmän geçirmeli. Garaz, gözüňi we kelläňi içinden iýýän bir iş. Bu işi goýbolsun etdim. Sebäbi üç günden gijä galsam, pulum bermejeklerini aýtdylar. Ýetişmejegime gözüm ýetýärdi. Soň başga bir iş aldym, makala terjime etmelidi. Iki gün wagt berdi, elli alty sahypady ýalňyşmasam. Edip biljegime gözüm ýetýärdi. Bu iş üçin iki müň dollar ylalaşdyk. Bir ýarym günde iş bitirdim. Pul almaly ýeri gelende biz diňeje bir bank sistemasybilen pul ugratýas, başga ýerden ugrat. Bilmeýäs. Sen soňra öz başga bank hasabyňa ýa-da başga birine transfer edip alyp bilersiň diýdiler. Menem bolýa diýdim. Onlaýn banklaryndan bir hasap açdyrdym. Meň hasabyma dessine pul ýatyrdylar. Özem dört ýüz dollar bonusy bilen. Jemi iki müň dört ýüz dollar geldi. Bu ýere çenli hemme zat dört-dörtlük, hemme zat gül ýaly. Emma problema o puly nädip elime almaly? O banka git, bu banka git, bolanok. Bärde ýerli pul çalşyk ýa-da transfer etýän ýerlere git, bolanok. Käbir täze tanyşan dostlarymdan kömek sorap bolanok. Hatda özüm Mastercard açdyrdym bärde, ýene-de puly çekip alyp bolanok. Soň muny ýaňky hasap açdyran bank servisim bilen habarlaşyp öwrenjek boldum. Olaram o bahana tapdy, bu bahana tapdy, soňam alty ýüz dollar garşylygynda täze Mastercard açyp berjekdiklerini, o karty elime alamdan soň arkaýyn pulumy çekip biljekdigimi aýtdylar. Olar ýaly naýam däldirin-le. Menem gitdim Google-dan garaşdyrdym, dünýäniň iň uly, iň gymmat bank kartlarynyň hyzmat hakam onça dälmiş. Menden pul aljak bolýanlyklaryna doly akylym çatdy, soňam olar bilen gürleşmegi bes etdim. Ýaňky ýalyrak nemeleri bilemden soň eýýäm bilaň birhili Oýun etjek bolýany bildim-de, olar aslynda ýaňky terjime-de gerek ýaly, olara başga zadam gerek ýaly, ýöne zat etmek esasy zat. Bu ýerde bir utulan zadym ýaňky iki gün gidiren wagtym boldy, biram anan garaşan eden planlam boldy-da. Elime geler, bolýa birinjilik kamera alaryn. Telefonymam kän gowy däl, soňuna telefon çalyş bilsem, telefon çalşaryn. Öýdäkilere pul ugradaryn. Bolmajagyny bildim-de, indi gowy gaharym geldi birazajyk. zat etdimde ýaňka gönümeli eline jaň etdimä şol telegramdan gönümeli jaň etsem ýaňka alanok ilkä soňundanam bolýa aldy kamera nemesini açýanda ýüz ýüzi görüp görüp bara gürleşjek bolýan welin ýüzüni görkezenok kamerany öçürýä öçürip eberýä bolýa ondan e bor diýdim Özüni gürledeýin eýdip beýt diýip kamera däl edip ýapykka aýladym welin gürleýän adam bilen suratdaky adamyň düýbünden bir adam däldigini bildirýäda sebäbi näme üçin suratdaky adam men goýup bilsem şu ýerde suratyny goýaryn ol adamyň bir angliýaly amerikaly bir adamyň suraty dur ady adam şo dur ýaňky gürleýän aksendi welin hindistanly pakistan Danny, garaz, şolar ýalyrak bir ýerden biri. Belki Bangladesde adam bolup biler, bilemok, ýöne hopsa şolar ýalyrak bir ýerden biri. Sebäbi aksendini men olaň birinji gezek eşidemok olar ýaly aksendi. On ýaly amerikanski aksent, angliski aksent olar ýaly bolmaýar gürlände. Garaz şolar ýalak gidren wagtym boldy. Ynamym boldy. Garaşdym. Şolar üçin başga işe gitmedim. Ýene üç günläp ýene şoň üçin wagtymy bidirip kellämi agyrtdym şo puly çekjek bolup. Diýjek bolýan men ortada galdym şular ýaly. Başga çykalgam bolmady. Indi hem iň soňkuja ýüz elli dollarym. Ýüz elli dollaram näme Koreýadan çykyş etmek üçin ulanaryn. Garaz şu ýerde bir iki gün bir belli bir karara gelýänçäm ýa-da bir zat etýänçäm planlamy üýtgetmeli boldum. Bolmasa planlam kän eger şul işim zadym başa baran bolsa eger dowamly edibilen bolsam Koreýaň bir başyndan her şäherine hem şular ýaly gezmekdi niýetim. Planlar üýtgemeli boldy, ýany hemişe pikir edişiň ýaly ak bolanok. Şonuň üçin galanam ertire bir çykaly, ertir görübereris näme bolýan bolsa. Biraz irkilipdirin. Saat näçe boldy? Sagat üç, üç otuz bolupdyr. Şeýle sumpalaryň gapdalynda aýagym bilen çybyn çakyp durdum. Şeýle ot çybyn köp. Gije ýatmadym. Arasynda ukyma geldi welin, aý polisiýa zat geläýmesin diýip bara. Geçip durlar aradan polisiýalar gapdalynda. Indi irden düşdükän irden gelip turaslar ýoklar. Bir sagat ýaly ýatyp bilmemikam alta çenli. Indi men ýatjak bolaýyn onda. Onda eger irden ertir çekip bilsem nesip ýaly irden dowam eder. Serediň ýeri bilen ýanyma kim geldi? Gidjek güjjek geldi anada ýeti bar. Daşaram epesli, ýagtylly. Adamlaram köpelýär. Töwerekde şeýle ýöreýänler, ylgaýanlar ýa-da şular ýaly itin zadyny aýlamaga çykarýanlar zatlar çykýar. Alty bolup gelýär sagat. Seulda maşyna duranok, gije-gündiz maşynlaryň gatnaýşy şular ýaly. Gije-gündiz. Bu-da güjüjek. Eý! Niresi alyp gidip durana? Goltuklap ýör o ýaşuly. Men öňüne şu ýerde. Bu günlük ijämi şu ýerde geçirdim. Ýöräli ýoşluk bilen ýagtam düşdi, bärde oturanynam indi hiç näme ýok. Bu da düýn irden alypdym. Sumkama salyp goýsam, ýadyma düşmändiräk. Gowam boldy. Häli sagat dört töwerekden soňrak elim ysgyn sumkanyň içinde galdy. Ukyň arasynda iýdim. Ajygypdyrynam birazjyk. Bu gün üçinem üýtgeşik plana ýok. Ilki bilen bir aýakgaba tapmak gerek. Aýakgabalyna girip bilsem birinji. Uzak gije gidesim geldi ýöne boşlugyny taşlap ahyry gidesim gelmedi, göteribem wapşe gidesim gelmedi onda. Koreýada-da tabir ulanýarlar. Eli ulanýarlar-da şeýle sabynlary bolýar. Hytaýdan gaýtmakam zat alyp gaýdypdym bir azrak. Soň bärik gelen üstünde olurdym. Gelen wagtym monjuk zat, ýük zat alyp gaýdypdym. Ele dakylýan bilezikleri, zatlary taýýarlamak üçin biraz taýýarladym, zat etdim, öwrendim nädip Taýýarlanýar, näme edilýär? B planyda, eger birden kyn çylgalada düşäýen ýagdaýynda, barlap görmek üçin dünýä gezýänler, aýlanýanlar zatlar, şolar ýaly bilezik zat satyp aýlanýaň üçin, iller ätýär eken, bolýan bolanokmy, bizem barlap gördügimiz bolar. Biraz adamyň köpräk golaýjarak ýerine barýan. Kamerany doly alyp bilerimmi, alyp bilmerin bilemok, sebäbi powerbankamam düýnden bäri garada goýanmok, eýýäm. Kiçi gezeg-ä doldurdy telefondan. Galan bolsa powerbank-da on bäş, ýigrimi prosent galandyr. Telefonda dogry kyrk prosent galdy. Hany ýetinji ýerine almaga çalşaryn. Adamyň köp ýerine baraýynam ilki, onsoň näme bolýar, näme bilen etýär, şoňa görä göreris. Häzirlikçe sag boluň. Ýola seredip gelýärdim ýaňy, aşak ýazar ýaly näme bolar gowja. Ýalňyş çykdy. Şeýle probka. Ora eken aldym şu bazara. Hem baraýyn häzir onsoň näle göle. Eýerde bolsa bolar, bolmasa-da ýagdaýa görä hereket etmeli bolupdyr. Etjek zadymyz ýok başga. Sagat integem gatyr. Bu ýerde ýene bir ýaşuly ýatyr eken. Şeýleräk bir parka geldim menem. Perde zatlam. Intek sagat wagty ýer. Bir de holuňky ýyrtyldy diýen ýerim. Ýöne şeýle bir ukym bar. Şeýle bir ukym gelýär. Böyle. Biraz kanagat edelaýyn onsoň gidip bir zatlar satyp bilmegem tek. Iň bolmanda bir iki sany satyp bilsem-ä. Iň bolmanda hostela ýatjak pulum bolar ýa iýmäge pulum bolar. Beýleki bilet diýip aýran puluma degmäýin. Bilet diýip olam bilede ýetýän zady ýok-da ýöne ýokdan gowy-da häzir. Hytaýa aýdan ýadaýymda biletima ýetýär arkaýyn. Ýa bolmasa Taýlanda zada gidemde ýetirmegim mümkin. Bir arzanrak güne zada gabatlap gitsem ýetirmegim mümkin. Taýwana gitsem ýeter.

Adam gaty köp däl daşarda ýöne eýýäm ýaňy oturanyma ýigrimi minut bolanok. On minut, on bäş minut töwerek boldy diýemde, şeýle gurnadym-da şu ýerde, ondan on, on bäş minut boldy diýemde, bir daýy gelip, bilezik satyn aldy. Oň üçinem birini, şular ýaly birini aldy. Şular ýaly birini aldy, oň üçinem bäş karewony berdi, ýagny bäş müň karewony bolýar. Bu-da Takmynan dört dollar bolýar. Ýagny bir bilezigi dört dollara satyn aldyk. Bu bilezikler aslynda öz bahasy bir dollar töwerekdir, ýagny hemmesini jemleseň bir dollar töwerek bolýar. Hemmesini jemleseň diýdigim, ýagny her monjugyny, ýagny jemläp hemmesini hasaplasaň, şu monjuklary sanap hasaplasaň bir dollar töweregi bolýar. Ýaňky daýy maňa dört dollar berdi. Ýene Alty dollar ýedi dollar bolsa agşamky hosteliň pulny ýapýan ne diýip bolsany onam ýene iki sany adam gelse hosteliň pula ýapyldy ne diýip bolsa onsoň galanam görüberer nädip bolýar. Men şeýleräk etdim kän owadan aýdyp bilemok ýöne bular satyn almalar hersine üç üçden goýdum bilemok näçeden goýsa owadan boljak kän. Bezemäge ökde däl, ýöne şeýleräk bir zatlar edip gurnadym. Bular öz elim bilen edenlem, bular satyn alnanlar. We towalaklaram ýene, ýani tegeleklerim ýene öz elim bilen edilenler. Bärden hat ýazyp goýdum, ýani men gezgin, ýani syýahatçy, soňra Biraz şu brasletleri, ýagny bilezikleri almak bilen maňa goldaw berip bilersiňiz diýen ýaly. O ýerde-de polis steýşnda, eger-de görünýän bolsa, o ýerde maşyny dur, polisiýa maşyny. Dogrymy aýtsam, biraz titremänem duramok, ýagny maşyn geçýär-ä bärden, polis steýşn ýanymyzda bolany üçin, köp polis maşyny geçýär. Menem eýle-beýle ýören bolýan zat etýän, şeýdip, görünmeýän ýerde goýdum, ýagny bärem öňi ýapyk dur, şular ýalyrak, eger-de. Birisi geçen ýadaýynadam görünmez ýaly, şular ýaly. Gurnadym ýany özümçe. Görkezip ýetişmedim, hol. Ýola geçip barýan, garaşykly agamyz iki sanysyny ýene satyn aldy. Şeýleräk. Biri şundan satyn aldy, alaja görnüşinden. Birem şeýle boş mokgul alypdym, ýöne ýörite koreýalar üçin. Şundan satyn aldy. Bu günki naharym bilen hosteliň puluny çykardym indi nesip bolsa galanyny görmeli. Hello. Şular ýaly ýa geçene salam berýän. Hello. Geçene salam berýän. Şeýle gelen adam gelýär, gören adam görýär, görmedik adam geçip gitýär ýaly. Esasan ýaşy ulrak adamlar has köp görýär. Ýaşy kiçiräk bolsa seredýär, seredýär geçip. gitýärler. Köpri durmaýaram, ýöne uly ýaşlylar köplenç durýar, seredýär, görýär, sorag berýär, sen nireli? Menem aýtýan, Türkmenistandan geldim, şular ýaly. Köpüsä bilenok, käbirem bilýänlerem bar. Erbet-dä boljak, ýani olam bäş-bäşden töledi. Iki sanysyny aldy, on müň berdi, ýani üç sany satdym eýýäm şu günüň dowamynda. Ýani iýjegimi hossarymyň puluna çykardym. Nesip edende galanam şolar ýaly. Indi näme gazansam özüme galýar. Ertire biruna soňky güne şeýle. Ol taýdan-a gaýtdym dostlar, ýaňy oturdym-da, adam gelmesini goýdy. Başda gowy geldi ýany, üç sanak boldy. Üç sagat oturdym ýöne soňky bir sagadymda bir adamam gelen däldir. Ýani. Bir ýarym saat bar hem soň ýarysyndan bir adamym bilen däldir soňam ýadadym birazajyk. Ýöne üç saatda sadyna dört dollar bolýa. Erbetden. Ýöne bir günlük barçykda jymy ýapdym eýýäm şu ýerde. Dol ýapdym diýen ýaly-la hazrak adam bolup biler ýöne dol ýapdym diýen ýaly. Şeýle Koreýada, Ýaponiýada şular ýaly jaýlar kän. Çerkesinde maşyny ýok. Üç sanagam bolsa hersi dört, dört dollardan, olam on iki dollar boldy. Yani üç saatda on iki dollar, erbet däl. E, bu günler barybir men onçalap kenç gözüm edemok, naharam biraz arzanak zatlar iýmäge çalyşýan. E, ýöne bir zady bar, birinji gezek däl bu. Birinji gezek oturyp, birinji gezek ýaňky ýaly biledik satamda şeýle bolmady. Eýýäm üçünji gezek oturdym. Hawa, üçünji gezek oturdym eýýäm. Birinji gezegimde hiç zat satyp bilmedim. Iki üç sagatda oturdym. Ekizeden satyp bilmedim. Ikinji gezegimde ekizeden satdym. Bu gezek üç sany satdym. Öňki gezekde biraz has çekinýärdim. Häzir hem çekinýän ol bir nätanyş üýtgeşik duýgusy bar edil o ýerde oturmagyň da ýöne edil bu gezekler geçene gidene hello zat diýip şular ýaly ýüzüne gülüp bakyp bap demese gelenler boldy. Birem dat gowy. Bir biri gelse ýanyňa, şolar ýaly görmäge biri gelse, aňyrsyna ýene biri şeýdip boýnuny sindirip gelýär. O gowy. Şonuň üçin esasy zat oturan zatym biriniň gelmegini dileýän. Almasyn, ýöne köpräk ýanymda sorag bersin, eýtsin-beýtsin otursyn. Iň gowusy şol. Alan wagtlary adamlary alman bir hile gördüm. Hemen kameram gowy däl üçin arkaýyn bolamok. Şu video çeken wagtym şular ýaly özüm alan wagtym kän öwrenşemok. Telefonym hem kän gowy däl ýaly. Samsung, iPhone ýaly däl. Gowy kamera alanok şonuň üçin. Birazjyk Kamerada şu wagt kynçylyk çekýän. Inşallah onam ýakyn günlerde düzederin diýip umyt etýän. Galanam dostlar soňuna da geldik wideoň. Sagmanca galyň, sagmanca oturyň. Öýüňize, ojagyňyza saglyk dileýän. Ýeneki wideolarda görüşýänçäk özüňize göwze serediň. Sag boluň.